A niŋ wula ti bɔhimda gballi yilinima ka n kul lahi yina ni n ti tuɣi naai Gbewa Gbuɣinliba ŋɔ bɛ taarih ni nya shɛli? Lala ka n na kul be ŋun balsi gba n ku ʒini tiŋ dabuɣilan paɣ bia ŋɔ ni. Yin yaa ŋun gali n-nyɛ n ku gali mɔɣu ni paɣ bia ŋɔ ni. Bie mɔni, tiŋkpaŋa, bumbɔŋ paɣ bia ŋɔ ni, Mɛɣilana Abilaa, binchɛra yi bi so shɛli di so gali ŋuna. O yɛbu n-daa niŋ Naa Yakuba Nantuo na n-tooi n-chɛ bɛm ka mɔhi gari kɔbiga? Ninyin o ku bahi mɔni, dama o yɛn bahi ka ŋun di. Ninyin o mi ku paai tantani, dama o yɛn paai ka ŋun vaai li. Naa Yakuba na n-tooi n-daa dɔɣi wɔbihi ayi, naabilaa ni naa n-dani. Tɔ! Naabilaa maa, o siɣilila n-nyɛ miɛŋ la naabilabila. Ti yab ni a bila naɣ biɛɣu kambɔŋ do puhi n-zaɣisi kambɔŋ ʒibu ka bɔbili ʒiri kambɔŋ bɔbili. Gbiŋgbirima laɣiŋkɔgu bi luhiri ŋanda ti yɔɣu n-gali ʒiɛrigu ʒiɛrigu ni o biɛm. Ŋun daa naai a kuba na n-ti o zuyu. Ŋun daa paya daa nyɛla naa n-dan jiri lɔndi. Ŋun bɔri a n dan bini ka o bɔra, ŋun ti je a n-dan bini, o jeli. Nini ni karigi ku diɛm nyɔhi, mɔ kari waa diɛmdi mɔ kpalli. O yɛn naagi a mi tabili a balibu. Ŋun daa pahiri ata, o daa nyɛla kɔri naa mahimi bi ʒini zaŋ doo nini n-lahi yuli baŋ doo. Sochira niŋ sanzamba ka san yiri bɛ mɔɣu n daba awɔi. Andunanim daa ya ni o bɛn zo o. Ŋun yɛli ba, Yin ti nya m ba Naa Yaakuba naŋ ti o nin ni n yuli li yuli zoma, dama lan nini di gari sua ni kpani. Naa Yaakuba naŋ ti o bihi ata m-bɔŋɔ. Di zuɣu ka naa bila ayi ka o paai yɛn ka naa ndani ka o paai yɛn. Di zuɣu ka ti mali naa bila ayili ni naa ndan yili. To Naabila maa, ŋun ka ti booni Naabila Naɣibiɛɣu maa, o siɣili la nyɛm yaŋla Naabila Bila. Ti yɛm Naabila Naɣibiɛɣu kambɔŋ do puuni zaɣisi kambɔŋ ʒibu, ka bolibu ʒiri kambɔŋ bɔbili. Gbiŋgbirigima laɣim kɔbu bi luhiri ŋandaa, ti yɔɣu n-gali n-ʒɛrigu, ʒɛrigi ni o biɛm zuɣu. Ashib dapala booni yɛlimaŋ titali lana. Baŋnarigu tuŋ lurila salima ka tuui maŋa chɛ lubu. Baŋnarigu tuŋ lurila ŋmana ka tuui maŋa chɛ lubu n-luri salima. Ti yɛbu Naabila Naɣibiɛɣu maa. Ŋun daa ni dɔɣi dɔɣi o zuyu sabi o ni a mahim ya kɔnsi, ŋun lee shin ya biɛrili ki ya ni a kɔnsi ŋun shin li, ŋun nye o bimpalli, ŋun diligi yulli. A kɔnsi n daa bo dabba m-bɔm bɔm binya ka chaŋ zani ba ni ba ni o ti bo. Dagbammi yurila ʒiri gari yɛlimaŋli, ka ʒiri mi nahindi ba. Bɛ zaŋla kabɔbili n-da liɣiri awei, ka zaŋ naasar kpulli n-da tuhi pia ka o paɣaba di o bee o nyuri naasara. Daa bi lahi bia.

Naabilaa bia, Zɔɣilana bia, Napaa pari waa suɣiri bia, Nolɔɣu nyɛ ka kpari wahu, Ndaŋla chiribo, Faralan laɣ bundaan zɔri, Ka namo zom bɔrigi kulaani. Naabilaa bia, Kpannaa Adama, N-de n-toli ŋari n-ku pa kuliga ni, Ka m-buni lan kpalim kuliga duli. Naabilaa bia, Bɔna Aburu, Gahingoligu n-wandi tama, Ka taamaŋa chɛ walibu n-wandi salima.

adaka buni naaya ti yuun tab ka shɛli lan kani. Naabila a bia, ti bɔŋɔ lana Adama, suhunikpamli n-gari ŋun paligi, ŋun paligi pala niŋkurugu, zɔnkpibigi n-zani zunzɔŋ bini, dama o zuɣu ŋmani zunzɔŋ zuɣu ka o puli ŋmani zunzɔŋ puli ka o naba ŋmani zunzɔŋ naba, firimkayirima Naabila a bia ni o bini. Naa bila a bia, laman shɛn a shɛni, Gutuli m-bi zɔri Naawuni tamsimli. Kpakpili piira, a chaŋ ka ʒiri mihi n-ʒiri bandi ŋɔ, ka yo piiri ŋɔ ŋuna. Tutɛɣu chɛ kuru kpaai yɛla, kuru kuɣiri mali karimbaani. Naa bila a bia,

Na paɣa lan kɔba dapala kɔndɔŋ gbini mali kpam, ka ya kurili mi ku nyi suli. Naa bila a bia, sam piɛbo Naa Sulemani, ya ka kuli ku n-galim bɔɣu, ka ya ka o yɛn pani, yen kpihiri daani wolibu, ŋmaam kpihiri di jɛri suli. Naabila bia Gundona Abu Daali Naawuni bɔri dunia malibu Sali n je dunia malibu Naabila bia Gundona Sana Naɣinyili gban zab ku zaɣisi gbaŋ Gban piɛli la Naabila bia n-daa nani li Gban ʒee la Naɣibiɛɣu bia n-daa nani li Biɛro yɛn ni di yɛn niŋ di yɛn niŋ ka a kpela yani Naabila bia. Nga Salana bi lahi gunguna laɣim kɔbu ku ŋmani zoli. Yab naa bi la naɣ biɛɣu. O bi yino n-daa paai yɛri, Ŋun nyɛ ti yab naa la Asanti-Kparigu, Pakurugu bia, gbuɣinkpibiga ni din bi nya o yubu n-tarigi maligu zahim ti a kulo ka chani chansi Walinje, Dagbambe yura din niŋ bɛ lahi bɔra ka di niŋ Azafari kom paɣiri bɔbili paɣa bia n-daa nya o, Lahasari kom paɣiri bɔbili paɣa bia n-daa nya o. Tampila dundɔŋ ku zɔ saa ti parigu o ni zooi bɔri ba. To naa alaasani ti parigi maa n daa yɛn dɔɣi n dɔɣi zuu daa buri shɛtaŋ Zagbaŋ sanaa tudiya jɛriya ni di yɛn niŋ mi di ni nyɛ din di yɛn niŋ gba kamya kootu dalila ti daa naan ŋmɛ tankpahi amaa ti daa tooi ŋmɛ paanu dapala gunlari di ku wuɣisi suli.

Naawuni tirila ban ka laamba pini, ka di beri ban mali laamba yi mi ku tooi deei. Naa Alaasana ti pari o bia Tampiŋlam Mahimaŋ noya ka di viɛla puuni ko n-kul gari. Naa Alaasana ti pari o bia Karinaa Alaasana ti kɔba bɛ jɛti ka ti be Bɛ pam ti bɔri ti ka ti ka. Naawuni bɔri dunia malibu, salinin je dunia malibu. Naa Alaasani ti pari o bia, kpani Naa Alaasani. Naa Alaasani ti pari o bia, gbingbali Naa Alaasani. Naa Alaasani ti pari o bia, sam kpɛma o naa yiri. Naa Alaasani ti pari o bia, gbingbali Naa Bikali. Naa Alasan ti pari o bia Zuɣulambi kali. Naa Alasan ti pari o bihi daa galisiya. To Naa Alasan ti pari ŋun daa yɛn dɔɣi dɔɣi Naa Mahim Mambila Zambala n-dim kuri o ka o nyin kabi bɛ kurigu ni kom diri saali m-bɛ asati ni o nyuri kuliga. To Naa Mahim Mambila n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi Naa Bila Ŋmariga o suɣulan m-bala alizini. Bɛ daa boli Naa Bila tiŋgbani ni o ŋumdila saazuɣu bɛ yi ti booni o saazuɣu ka o ŋumdi tiŋgbani ni. O daa ʒi sabbali, o nyurila yaaji, o ti ʒi yaaji ka o nyuri sabbali. Ninsalinim bɔri Naawuni nyabu, ka ya ki yɛn nya o. Ti kuma m-puhi vari n-lɛb o dakabiriba, ka o nyuri chuɣu goli. A yi bɔri a jilima ka a kabi. Yawɛ Naa Bila ŋmarigi n-daa nyɛ Naa Mahimmaŋbili zuu. Yawɛ Naa Mahimmaŋbili daa yɛn dɔɣidɔɣi nasala Naa Tɔɣim. Ka Naa Mahimmaŋbili dɔɣi ŋmari ŋɔ, ka ŋmarigi yɛn dɔɣi. Naa wari wubi sama ta bia man kaanu ti ʒi nya ka chi miri n nini ka lahi niŋ wurugu. Kuligu noli viɛla din laɣim nyuri ba bɛ ti ku chɛma naaya ka anfaani naai. Alikauli naa ka a shili yi polo. Gbanzali naa sama ta bia ti kara n-gili gaa ka gaa niŋ buɣili ka naa mahi Marian dɔɣi dɔɣi mɛŋlana bila bila bɔbili din viɛla din leei solɔɣu. Saa din baai tia, din baai mɔɣu, binchɛra yi so shɛli di so gali, ka o ʒini Naa Mahamari gbaŋ n-kana ti di mɛŋ ka kpalim zuwa alaasani. Mɛlana alaasani siɣilana Naawuni pahi maa zuɣu suŋ lahiʒibu mi n-niŋ nir na ʒinʒini yani gbaŋ ka yiɣisi ka tooi nya yiko labina. Naɣ Naan Danzoli kuɣili ko ŋun daa ʒini Naa Mahimaŋ ko.